Helo, a chroeso i Lansiad y Ddraig, cylchgrawn llenyddol blynyddol Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd, sydd wedi'i greu gennym ni, myfyrwyr Cymraeg proffesiynol blwyddyn gyntaf. Rydym wedi gweithio'n galed arno, a cewch flas bach o'r hyn sydd ar gael yn y cylchgrawn, gan fydd rhai o'r cyfranwyr yn darllen eu darnau all ar ein cyfer. Gan gychwyn gyda Eirík Salisbury a'i gerdd Rhoi, i'w ddilyn gan Fflur Davies a'i darn Cymuned yr Epynt. Wedyn bydd darlleniad gan Lowri Bebb, Ac yn olaf, bu Siôn Lloyd Edwards yn darllen Salm 7720. Felly, heb oedi dim mwy, mwynhewch!
Helo bawb. Mae'r gerdd sydd gen i ar gyfer y ddraig eleni yn soned sy'n sôn am y gwaith o roi, rhoi elusen, a pa mor anodd mae'n gallu bod weithiau i gael bobl i roi, a pa mor anodd mae'n gallu bod i roi'n bersonol Hefyd, um, da ni gyd i bod yn y cwch hwnnw ar rywbryd neu gilydd, mae'n siŵr. Mae yna gyfeiriad tua diwedd y gerdd at fardd o'r enw'r Vicar Pritchard, oedd yn byw yn Llanymddyfri, nôl yn yr ail ganrif ar bymtheg. A mi ganodd o lawer o gerddi pwysig iawn oedd yn annog pobl i fyw yn ddiwiol. Um, a un o'r pethau oedd o'n i annog i'r bobl leol yn yr ardal honno wneud oedd i roi ac i helpu pobl dlawd. A dyma bennill gan y Ficer Pritchard sydd wedi fy ysbrydoli i. A dyma hi, rho dy gardod yn ddiatal, os bydd llawer, dyron aml. Os bydd chydig, dyr o ronyn, ond rho'n llawen, heb warafyn. Hynny ydy, rhowch be fedrwch chi. A dyma hi'r gerdd. Rhoi. Mae llu o resymau dros beidio a rhoi. Mi roes i o'r blaen. Mae'r wên ar y deg. Ond dydyn ni i gyd yn ymladd â'r cloi. Mae digon yma yn byw o'r llaw i'r geg. A Duw a ŵyr, does ganddyn nhw ddim hawl ar lywodraethau ffiaidd sy'n gadael i'w pobl fregusaf oll fynd i'r diawl. Roedd sôn yma am dyrru cyrff yn uchel. I'r un man y down. Mae'r hen fyd yn fwy o bentref nag erioed, a gwerth y bunt eleni yr un a'r blaned ar y plwy ag oedd yn nyddiau'r Ficer Pritchard gynt. Rho'r hyn a fedri. Lawer neu ronyn. A'i roi yn llawen. Heb ddim gwarafun. Diolch.
Cymuned yr Epynt. A glywoch chi'r hanes am gymuned a chollodd ei thir? Nid Tryweryn, na'r Preseli, ond yr Epynt a'i brwydr hir. Dewch i glywed am yr hanes, gan rai sy'n gwybod y gwir, cenedlaethau o straeon sy' wedi eu pasio i lawr mor glir. 80 mlynedd ers i deuluoedd colli eu cartrefi, Berthi, Gwebidog a Waun Fawr oedd rhai o'r rheini. Nid cartref, ond adeilad yw'r ffermydd erbyn heddi. Saethu o'r gegin, i'r parlwr, ac i fyny i'r ystafell wely. Fifty five days notice, clear out, Dwedodd y swyddog wrth y trigolion, Gorfod chwilio am gartref newydd, a hynny'n go brydlon. Casglu eu pethau a dweud ffarwel wrth yr atgofion, a fydd bellach yn drysorau yn dwfn yn eu calon. Roedd y Gymraeg yn fyw ar hyd y mynyddoedd, clywir plant yn chwarae i lawr y dyffrynnoedd, ond bellach yr iaith fain a glywir rwng y byddinoedd, Milwyr fel bleiddiaid yn barod am y rhyfeloedd. Lle bu gynt sŵn plant yn Ysgol Cilieni, ac emynau di-ri i'w glywed yn y babell pryd hynny. Sŵn gynnau a bomiau yn ffrwydro rhwng y meini, a'r pridd fel glaw yn cwympo ar y clwydi. Cymuned ar wasgar sydd heddiw yn cofio am y gwaith amaethu a'r hwyl rufeigeilio. Bydd yr hanes o hyd yn cael ei hyrwyddo. Cofiwch epynt yw'r geiriau sy'n gwawrio.
Helo, fi di Lowri a dwi'n un o myfyrwyr sy'n astudio'r modiwl sgwennu creadigol lenni a heddi dwi wedi penderfynu darllen darn nes i sgwennu ar gyfer y modiwl hwnnw. Ffurf y darn ydy canllaw a be ydy o ydy canllaw eitha dychanol ar sut i ddigymod efo symud nôl adra ar ôl blwyddyn o fwynhau chydig bach gormod alla ym Mhrifysgol Aberystwyth. Fel nes i ddeud, um, darn dychanol ydy o, felly peidiwch â cymryd eich pechu a ie, yeah, gobeithio newch chi fwynhau. Canllaw ar sut i ddygymod efo symud adra wedi blwyddyn o fwynhau ym Mhrifysgol Aberystwyth. Wedi blwyddyn gyfan o fwynhau'r drefn dyddiol o gysgu trwy'r dydd a bwyta dim oni bai am fida dost neu dic awe cyn mynd allan i yfad tan oriau mân y bore, mae hi'n amser dychwelyd adra i fywyd diflas naw tan bump dan reolau llym dy rieni. Sut yn y byd wyt ti'n mynd i oroesi? Wel, dyma ganllaw bach defnyddiol i atgoffa di o safonau'r byd y tu hwnt i fyd myfyriwr. Alcohol. Y dasg fwyaf fydd yn ei wynebu ydy cuddio'r ffaith dy fod bellach yn llwyr ddibynnol ar alcohol er mwyn mwynhau a dy gymod a sgyrsiau diflas dy annwyl deulu. Mae ysgrifennu traethawd ar nos Iau gyda photel win yn gwbl annerbyniol yng nghartref parchus dy rieni, a cofia bod unrhyw beth mwy na'r jin achlysurol ar nos Iau yn croesi'r ffin ac alcoholiaeth llwyr. Nid yw'n arferol, nac ychwaith yn dderbyniol yfed chwech siot ar nos Fawrth, hyd yn oed os wyt ti'n mharti dy nain. Yr oergell. Efallai bod y teclyn hwn yn gyfarwydd i ti fel bocs mawr lle mae bwyd yn mynd i lwydo. Bob dydd Sadwrn bydd dy rieni'n llenwi'r bocs hwn nes bod pob silff yn llawn llysiau a ffrwythau. Llysiau a ffrwythau ydy pethau iachus mae pobl yn fwyta gyda'u prydau arferol neu fel byrbryd. Awgrymir dy fod yn bwyta o leiaf pump o'r rhain bob dydd i gadw'n iach. Efallai fod blas ambell ffrwyth yn gyfarwydd i ti gan fod nifer y ddiodydd alcoholaidd yn cael eu gwneud i flasu fel ffrwythau, seidr afel neu fwya'r duon, a jin oren er enghraifft. Nid yw'r bwyd yn oergell dy rieni, mynd i lwydo, fodd bynnag. Byddent yn defnyddio'r hyn maent yn brynu i greu prydau bwyd blasus a byddent yn bwytau'r prydau hynny ar dri adeg penodol yn y dydd, brecwast, cinio a swper. Brecwast ydy pryd pwysicau'r dydd ac mae gan amlaf yn cael ei fwyta rhwng 7 a 10 y bore, ac yn sicrhau bod gennyt ddigon o egni i wynebu bore caled o waith. Rhybudd. Mae'n rhaid i ti ddeffro cyn amser cinio allu mwynhau'r pryd hwn, a cyn na os wyt ti eisiau cymorth dy rieni i'w baratoi. Ffrindiau ysgol. Er mwyn osgoi cwyno di-ddiwedd dy annwyl rieni am ddrewdod annioddefol hyd yn oed ystafell wely a beirniadaeth dragwyddol am dy batrwm cysgu, bydd yn rhaid i ti ddianc o'u cwmni am ychydig oriau bob dydd. Y ffordd orau o wneud hynny fydd ailgysylltu ag ychydig o'ch ffrindiau ysgol. Dyma'r bobl oedd yn gwmni ti cyn i ti ddianc am y brifysgol. Ond paid meddwl am eiliad y bydd y sgyrsiau yr un mor ddifyr. Yn enwedig os yw unrhyw un o dy ffrindiau wedi mynd i Brifysgol Bangor, Caerdydd neu unrhyw ddinas fawr yn Lloegr. Bydd Bangor yn treulio'r pnawn cyfan yn sôn am yr Eisteddfod Ryngolegol a ddigwyddodd dros bedwar mis yn ôl bellach. Tra fydd Caerdydd yn ceisio dy berswadio i stopio bwyta cig gan mai feganiaeth yw'r unig ffordd i achub y blaned, heb anghofio brolio eu bod nhw'n mynd i Russell Group University. Bydd Lloegr yn chwerthin ar ben y cyfan, gan alw'n prifysgolion yn fach a ciwt. Heb os, bydd cwmni dy rieni dros un jin gwan a plat llawn llysiau yn llawer fwy goddefol wedi pnawn yng nghwmni dy ffrindiau. Diolch.
Helo, pnawn da, fy enw i yw Siôn Lloyd Edwards a dwi yma heddiw i gyflwyno cerdd i chi. Cerdd nes i ysgrifennu'n bersonol ar gyfer y gweithdai ysgrifennu creadigol yma yn Aberystwyth. Enw'r gerdd dwi'n mynd i gyflwyno i chi heddiw ydy Salm 77 Ugain. Pam nes i ddod ar draws hon ar y we, o'n i'n meddwl am y ffordd nath Aron a Moses arwain i bobl ar hyd y Môr Coch i diroedd gwell, a gweld a wn i bod 'na debygrwydd enfawr yn y ffordd bellach mae pêl-droed Cymru yn arwain i pobl i amseroedd gwell lle yn y gorffennol 'dyn ni heb efallai gael hynny gyda pêl-droed Cymru. Fe hefyd yn mynd drwy rhai o'm mhrofiadau fi yn ystod y gerdd a dwi'n gwybod fysa rhai ohonoch chi'n gallu ymateb yr un peth a fi. Felly, dyma ni, Salm 77 ugain. Hirfaith haint a heriodd wlad yn flwyddyn fu'n amddifad, ond nawr mae baloedd a llengoedd croch yn atsain iddynt tiroedd. Disgyblion yr Iesu, y gwŷr mewn crys coch, i'r ffair antwythau i ganol y gelyn. yn gwrol ryfelwyr ar ddraig ar ei bron, yn gryfach dan gilydd mewn gormes yr awron. Joseff ac Aron yn y Beibl mae sôn dros Gymru yn brwydro mae rhain yn y bôn, yn arwain eu pobl fel Moses fu gynt, dros gae neu'n fôr yn goch ar ei hynt. Mor braf fydd dychwelyd i'r cantyn yn ôl i ganu ein clodydd yn falch yn ein brôl. Ysgwydd yn ysgwydd fe sefwn yn dal, fod i blwyddyn o aros rhaid codi y wal. I ni mae crefydd yn gêm yn ei hun, yn bêl ac yn gau ac yn unarddeg dyn, i'r teras yn haid addoldy pob Cymro, a'r ddinas yn forlwm i gymyn awn yno.